Men kim indi şuna? he? Men üstünde oturman. Oturdum öyle mi? He? Otur ho, seňki şol.
Gelişýär mi? Näli? Oňa Ey, belent mebellämi? Belent mebel. Jaryňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Hawa. E, Gaty gowy sowgat etdiňiz. Hawa. E, Ahyr biriniň ýüregi awajagyn men bilýärdim, ha, men bilýärdim. ha. Weý, bir ýyllap şu agaç stoluň üznde oturdym-ow. Sag boluň-ow, ahyr ýüregiňiz awa. Şu muňa ýüregi awamady. Mundan-a derek ýok. Hawa. Ýöne näme-de bolsa birinden biriniň puluny aldym, atam, ýa näme, şeýlemek bilen. Sowgat, sowgat. Sowgat, ýaman gowy eken. Ýöne çotkyja eken, men bir türkmenleň önümem däl üretdim, ýöne türkmeniň öz önümi. Näme? Ö, Belent mebel. Täze gün sok. Egnimde geran. Awa, kim ýerde ýüren. A, siz bilenem näme? Häzir bu görýäniňizem, a, türkmen kliplarynyň iň bir gowularyny, 1, 2, 3, 4 öz orjagalaryny, orunjyklaryny goýýan top on gepleşigi studiýa Ada Production alyp baryjy. Murat molla ýöredik. Bir hili özüm bir hili. Bu dopst var öwrenşem yok mu ne mi? Mehran bize tomaş eden tomaşaçylar elbette top 10'umuzun 10. orny hmm, Men nähili düşündireýin? Zenan bagşy, ol sen atanaýan dälsiň. Owa, sen indi ýaňy tanalyp, ýaňy çykyp başlan, owa, zenan bagşyda. Ýöne men tanaýanyma on ýyl boldy. Öň iki müň on birinji ýylda ýeserje körpeje diýip gepleşigimiz bardy ýagşyky biziň. Bulam şoňa geldi. Bäş ýaşynda wagty. Şo wagtam biz gaplaňa şeýdip tanşyp, şoňa aýdym aýdypdyrys. Ine, bu adam ine, eýýäm ulalandan soň, ine, oň klibiniň ýeňiji bolanyny yglan etmek, bir onunjy orny alanyny yglan etmek meň nesibäme çekdi, görýäňmi? Gülşat, senden bir kiçeňräçik haýyşdym. Belki maňa ynanmaýan bolmaklary mümkin da şu wagt görýän. Öz sahypaňda paýlaşmagyňy haýyşt edýän. Şo şo wideojiklaň bar-a. Şo kiçikäň aýdym aýdanyň gapdalyňda bar, kloun bolup men tans edip berenim. Eger şolar bar bolsa, sebäbi men öň birki sapar paýlaşanyňy bilýän. Şonuň üçin ýene paýlaş, menem özüme paýlaşjak. Bolýamy? Elbetde, indi klip barada aýtsak, bu näli? Gülşadyň söýgülisi ýok eken, atam. Hawa, klibiň ssenariýasynyň içinde-de onuň näme, bu zat esasy öýlenmedik oglanlaryň dykgatyna gidýär-de. Ikinji bilenem näme, o oglanlar bilen bir lak atanda bir gyz diýýäniň bilen agasyna aýdan bolýar, goňşusyna, kakasyna aýdan bolýar. Ýok, özi çözülişýär göni. Klipde şeýle. Hawa. Üçünji bilenem näme? Özi bir simpatiçny, owadan, gözel zenan. Hawa, fotogonistnaya diýilýärmi şoňa? Fotogonistnaya. Hawa. Gülşat Baýramowa seň diýýäniň däl. Umuman siziň diýýäniňiz däl. Oglanlar şonuň üçin astarožny boluň. Aýdymyň adam seň diýýäniň däl. Onunjy

Biziň top onumyzda eýýäm ilkinji sapar ýaş zenan bagşymyz aldy, onunjy orny, dogrudanam. Indi dokuzynjy orunda öz zehinini güne goýman, gije ýatyrmadyk ýene biri bar. Kim ol?
E men pikir etdim, bilýäňmi, iň şu şu wagt köp işleýän, gije ýatman işleýän Söhbet Jumaýewdir öýtdüm, bilýäňmi? Özümdir öýtdüm, ýöne ýene biri çykdy. Ýene biri çykdy. Mukam Mämmetçaryýew. Eý, aýda üç, özi ýaňňur çykyp başlady, aýda üç klip zyňyp otyr-da. Görüp geçenoklar ol çykaryp geçişýär. Men bolar. Reklama näme sen beräý Mukamjan. Elbetde Mukam Mämeçaryýew sen meň ýüregimde dämi? Sen meň ýüregimde. Awa sen meň ýüregimde diýen klibi eýýäm top 10-ymyzda. Öň Mukam bizde alyp gördi ha. Murad Öwez. Murad Öwez bilen bile dogry dämi? Eýýäm 9-njy orna ýökelikde özi 9-njy orun aldy.

Saňa ýer bar Sen meniň göz öňümde Sen meniň ýüregimde Diňe sen bar
Indi bolsa sekizinji orun Begmyrat Annamyradow Oooo Begmyrat jan agam bamyňaý Hoş gördük biziň top orumyzda Ýogsada agam şol arada äki bir almany howada saklap ýördüň agam bilýäňmi şony gaýtalana On sany neme name on sany suratyna laýk basjak diýdiň mam. Onam seret on suratyma laýk şu wagtdan basyber al bokla. Hoppa. Ine agamjan. Alma. Dogry dämi? Ha? Indi seret. Seret indi. Seret indi. Gaýtala gaýtalap bilseň owa. Indi Bega Amjan saňa dis. Egerde sen şuny edip bilseň onda menden on podpisçiga bar diýip hasap et. I plus meň podpisçiklerimdenem iki ýüz elli bäş müň adamdanam laýk saňa. Seret. Ene, bir manat. Ene-de meň elýalygym. Indi kadry diňe şu taýyk geçýär. Sebäbi soň hynnyk-mynnyk gerekkä maňa. Indi hemme zat göze görtü bolsun. Ene, bir manat. Ene-de meň elýalygym. Ene, görýäňizmi?

Bega, men sirk dişlerimden habaryň ýok öýdýän agam jan. Indi bolýa bir manat sroçno gerek bolupdy, getireli-la, dogry dämi agam jan? Hop. Hop. Iki ýüz elli bäş müň adamdan hersinden on müň laýk näçe bolýar? Iki ýüz elli bäş müň laýk bolýarmy? Ýok! Näçe laýk bolýar? Edibilmeýän karoç. Onda biz näme top ony unutdyk biz syrka urdyk bärsini näme boldy bir manadym alaýyn. Şu wagt Begmyrat pikirlenip başlandyr. Näme, Begmyrat 255 müň adamdan, podpisçikden laýk gazanjak bolup şu wagt pikir edip otyryp, ol pikir edýänçä-de näme, biz Begmyrat Annamyratowyň Şasenem diýlen klibine tomaşa edýäs.

Razy bolup kabul ede söýgimi Sensiz men bagt gurup bilmerin.
Top onumyzyň ýedinji orny. Haýsy aýdym? Myratjan bet ekenle Diňledigiňçe diňläsiň gelerle. Muşdaklar köp ses beripdirle, şo üçin ýedinji orunda. Myrat Öwezow, Dön, nakatçenny, modnyý, stilnyý klip. Tomaşa edýäs, ýedinji orunda.

Mister Saparmyrat Ýagny Soprano Man bilen Esbitar bilelikde Barn Bil diýilen aýdymy ýagny klibi biziň altynjy ornumyzda dowam edýär. Indi kiçeňräjik Kto hoçet milyoner? Dy-dy-dy-dum. Espiter, iý pikir edip gördüňizmi, Espiter şu sözleri, şu düzýän sözlerini nirden tapýar? Indi sowal şeýle, Espiter aýdymlarynyň sözlerini nirden tapýar? Kim ödedilýär? Kim düzýär? A jogap. Aýaly. B jogap. Bajasy. S jogap. Gaýnenesi. D jogap. Özem bilenok. Sen öz wariantyňy aýdyp bilersiňiz. 5 sekunt wagt. 1 2 Kim utsa, sowgat alýar. Dört, bäş, siz bilmediňiz. Ol dogry jogap, menem bilemok. Özem bilenok. Kimde näme wariant bar bolsa şu kommentariýada ýazyň Espiter sözlerini kime düzürýär? Ýa özi düzýämi? Sebäbi adamyň düzjek sözlerini edenok-ow ol-ow. Iň bolmanda ine, häzir şu altynjy orundäki Soprano Man hem-de Espiter Baryny bil diýlen aýdymda sözlerini diňläp görüň. Hakykatdanam bro baýakaý. Ýeriňe şu wagt kim bolsa bolýa.

Baryň bil, indi kime isleseň ýarym diýen
Top onumyzyň indiki klibini göremde hakykatdanam gözüme ýaş doldy. Ol klip Batyr Muhammedowyň Jan ejem ýaş boldum diýlen klibi. Hakykatdanam bu klipde Batyr ýürekden ýerine ýetiripdir. Megerem tomaşaçylaram şol ýürekden ýetirilen zat näme, ýürekden çykan zat ýürege barar diýilişi ýaly, tomaşaçylarymyzyňam ýüregine girendir. Şoň üçinem biziň bäşinji ornumyzda Batyr Muhammedow.

Indi bolsa mähriban tomaşaçylar top onumyzyň dördünji orny. Ä, öýem dört boý? Hawa.
Men bäşde bäş sok içmeli, hany? Içiber-de.
Bäş sok, betir-de. Hawa, ana, guýup goýdum-da gapdalyňda.
He, goýup getirdiňmi? Hawa.
Intelligentlaşypsyň-a.
Waý. Täze gün. Bäş sag. Dadyp görüň. Hakykatdan hem öz bahaňyzy berersiňiz. Elbetde, biziň top oýnumyzyň dördünji ornuna Haçanda dördünji orun gelende näçe birinji orna golaýlaşdygymça atam. Hakykatdan hem intriga döreýär, i köp aktiwlaşýar bilýäňmi? Her kim görjek bolýar bilýäňmi? Bizde şeýle bir neme bar. Köpüsi men bilýän-ä, şu top ony alýarlar-da, göni yzyna taradýarlar, kim birinji aralygyny görjek bolýarlar-da. Ýöne hakykatdan hem şolaň top ondakylaň hemmesi hem her bir klibiň her bir detalyny şeýle bir zähmet çekýärler. Ony kim üçin çykarýarlar? Mähriban tomaşaçylar, siz üçin çykarýarlar. Şoň üçin hem Ses bermegiňizi haýyşt edýän ine şu görşüňiz ýaly Myrat Molla Nokat Koma girýäňiz öz halan bagşylaryňyzy saýlaýaňyzda ses berýäňiz ýöne birja ýa aýda birja sapar ses berip bilýäňiz. Elbetde dördünji orundada ýagny meň bilen Maksat Nuryň Söýgi diýilen klibi Dördünji orna eýe boldy. Elbetde Maksat Nur kim diýen bolmagyňyz mümkin. Ol meniň çagalyk dostum. Çagalykdan aýdym aýtmany höwes edýärdi. Men hem şoň arzuwyny hasyl edip berdim. Maksatjan saňa mundan beýlägem üstünlik arzuw edýän. Bu dördünji orny aldyň. Klibi Mergen klip düşürdi. Mergenjan saňada aýratyn bir sag bolsun aýdýan. Diana ýaňky her bir detal üçin. Azap edilýär, şonuň üçinem tomaşaçylar görüň her bir çykýan klipleri, hakykatdan hem her bir klipden bir azajygam bolsa lezzet alyp bolýar. Maksat Nur, Myrat Molla, Söýgi, dördünji orun. Tomaşa ediň!
Seni maňa duşurdy söýgi Sende mende şol täsin duýgy Seni maňa duşurdy söýgi Sende mende Şol täsin duýgy.
Üçünji orun, intriga başlady. Elbetde, üçünji ornumyzda Söhbet Jumaýew, şeýle hem doganjygy Sap bilen bilelikde Ýarala men diýlen klibi. E men düşünemok, ata, nädip düşünmeli? Abyşny bilýäňmi söý meni diýilýä bilýäň söý men diýilýä a bular ýagla men diýýä o öňkinem az görýäleroo bular ünsüni öňk öňk ýaralanlaram ýetik ýene-de ýaraladýa ýene aňyrrak sok ýüregime naýzany sok diýýä görýäňmi. Öýnem hem aýdym gowy sebäbem bilýän. Oglan gyzlar gije ýatman gaçyl aýdym diňläp ýatýandyrlar aglap. Eý näçe beýtdin gitdiň sen. Näme üçin aglaýaň diýseň aýardan sorasaň dara şolardan. Özlerem bilýän däldir şol dogrusyny. Näme üçin näme üçin näme kim göwnüňe degdi diýip. Ýa men jaň edemde iň soňunda gijäň rahat bolsun diýmedi. Ýa-da menden öňünçäk telefony goýdy. Ýa-da men sag bol diýmeýäkäm, ol sag bol diýip birden telefony goýdy. Eý, gara söýgi-dä! Ýöne hakykatdanam söhbediň çykarýan ýaňky gynançly kliplerini halk tarapyndan gowy görülýär, halanylýar. Şonuň üçin hem ol üçünji orunda Söhbet Jumaýew Sap ýarala meni, ýaralaberiň şony! Bidenok ýaramaň yzy.

Ýene meni ýarala ýarala ýarala Ýene az ýaly ýarala ýarala ýarala Ýene meni
Indiki ses berlen aýdym hakykatdan hem has arasyna çypdyr. Ikinji orna gaty mynasyp aýdym. Özümem gowy gördüm aýdymy. Özümem diňleýän. Selbi Tuwaklyjowa Arif Ýegane. Hawa. Olar ýene bir gezek ýatladýan, Myrat Molla Nokot.com-a girýäňiz, şol ýerde ses berip bilýäňiz. Hakykatdan hem tomaşaçylar tarapyndan gollanypdyr. Ýene goşmaça. O taýda aýdymyň ady Dillerim diýýär. Indi birazjyk goşulyk. Selbi, saňa birazjyk neme. Burnum diýip çykarsam näme bar? Dillerim dipsiňde burun barada şony pikirlen. Belki birinji düşersiň, belki Grand Prix alarsyň. Selbi towakgalyjy bar. Arif ýegane dillerim ikinji orunda. Dillerim tutulýar ýene. Wah çäresiz ýalňyz oturýan ýeke.

Ženskiý. Edil muna oglana berip bolmaz. Size bir azajyk podskask edeýin. Ol ikinji orny birnäçe gezek aldy. Üçünji orny birnäçe gezek aldy. Duet bolup birinji ýeri aldy. Hawa. Ýöne bu sapar ol ýökedi, hakykatdanam birinji ýeri aldy.

Ilki bilen öz tomaşaçylaryňa ýaňky ses beren tomaşaçylaryňa bir sag bolsun aýtsaň, ondan soň aýdym barada gysgajyk aýdyp berseň. Ilki bilen sizede sag bolsun aýdýan, şular ýaly adalatly ýaryş geçirýäniňiz üçin. Şeýle ýaryşlar kän bolsun. Ýenede bir zat öz maňa ses beren muşdaklaryma köp köp sag bolsun aýdýan, siz üçin arman ýadaman işlärin. Ýene näme aýdaýyn. A aýdym barada.
Aýdym kimiň kellesine geldi? Bu aýdym barada gysgajyk aýdyp bersem, toparlaýyn işledik. Hemme oglanlarymyza-da sag bolsun aýtmak isleýän, meň pikirlerimi hakykata geçirip bilýänlikleri üçin. Ba.
Elbetde, menem Öz adymdan hem-de biziň top 10 döredijiligimiziň adyndan aýratyn bir sowgatyny aýdýan Amalia. Ýene-de biziň şu top 10 studiýamyza gelip, ýene-de şular ýaly güllerden, onuň esasy biziň sowgadymyz tas unutýadym. Ene, şular ýaly kiçijik sowgadymyzy kabul et, Amalia, nesip etsin. Hawa, onda näme? Top 10-myzyň ilkinji orny Amalia.